Mae Cydran Pedwar yn ardal chwarelyddol fyr hoedlog oedd yn weithredol rhwng y 1850au a'r 1880au, ac mae'n nodedig am fod nodweddion a gollwyd mewn llawer o weithfeydd mwy cynhyrchiol wedi goroesi yma. Mae chwareli gorseddau a bwlch y ddwy elor wedi eu lleoli'n ddramatig ym mlaenau dau ddyffryn mynyddig anghysbell, Cwm y Stradllyn a Chwm Pennant, ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae'r cydran yn 142 hectar o ran ei faint, ac mae'n cynnwys oddeutu 11 cilomedr o welïau traciau trên. Mae elfennau'r cydran hwn yn cynnwys chwarel gorseddau, chwarel bwlch y ddwy elor, melin slabiau ynys y pandy, rheilffordd gorseddau a rheilffordd cyffordd gorseddau a Porthmadog, pentref Dreforys. Mae un o gerddi mwyaf adnabyddus yr iaith, Cwm Pennant gan Eifion Wyn yn dathlu harddwch di-amser yr ardal. Cwm Pennant. Yng nghesail y Moelydd Unig, Cwm Tecaf y Cymoedd yw, Cynefin y Carlwm a'r Cadno, a Hendref yr Hebog a'i rhyw. Ni feddaf led troed o hono, na chymaint a dafad na chi, ond byddaf yn teimlo fin nos wrth fy nhân. Mae Arglwydd y Cwm ydw i fi. Mae'r gerdd yn deffro atgofion am harddwch naturiol, ffermio da byw ac ymdeimlad cryf o draddodiad. Mae'n consirio darlun o dirwedd amaethyddol hynafol sydd i'w weld hyd heddiw yn y ffermydd gwasgarog. Roedd ganddo gyfalafiaeth ddiwydiannol olwg wahanol iawn ar bethau, a chynlluniau mawr ar gyfer posibiliadau masnachol yr ardal. O ganol hyd ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd chwareli llechi yn cael ei sefydlu'n gyflym, heb arbed unrhyw gost. Roedd hyn yn yr un ysbryd â'r optimistiaeth masnachol oedd ar led yn ystod y ddegawdau o ffyniant a gafwyd o fewn y diwydiant llechi rhwng y 1850au a'r 1870au. Fodd bynnag, dirywiodd a chaeodd y chwareli ddegawdau yn unig ar ôl ei sefydlu, am fod y graig yn sâl. Mae'r diffyg cloddio mewn cyfnodau diweddarach yn golygu fod nodweddion a thystiolaeth o ddulliau gwaith sydd wedi eu dinistrio mewn mannau eraill wedi goroesi yma. Mae chwareli gorseddau a bwlch y ddwy elor ill dwy yn dilyn y system o bonciau a gyflwynwyd yn Chwarel y Penrhyn yn hwyr yn y ddeunawfed ganrif. Roedd chwarel gorseddau yng Nghwm Ystradllyn yn weithredol rhwng 1855 a 1867, gydag wyth ponc yn bwydo inclên. Mae'r nodweddion eraill sydd wedi goroesi yn cynnwys llochesi ffrwydradau, gwaliau, barics, Swyddfa a gofaint, a wal gynnal gorbellog drawiadol oedd yn amddiffyn rheilffordd y chwarel rhag y tymennydd gwastraff wrth ei hochr. Mae safle tŷ rheolwr y chwarel wedi ei leoli gilomedr i'r gorllewin o'r chwarel, wedi ei amgylchynu gan olion ei erddi coediog. Roedd yn parhau i sefyll hyd y 1950au, a chafodd ei ddefnyddio'n fwyaf diweddar fel hostel ieuenctid. cyn cael ei ddymchwel wrth baratoi at greu cronfa ddŵr Llyn Cwmstradllyn. Mae chwarel bwlch y ddwy elor ymlaen Cwm Pennant yn adlewyrchu'r cyfnod ffyniannus o adeiladu yn ystod y 1860au a'r 1870au. Roedd gan y chwarel saith o bonciau ac ychydig o weithfeydd tanddaearol cyfyngedig. Mae'r adeiladau yn cynnwys gwaliau, llochesi ffrwydradau, stabl, tair pont bwyso, barics a swyddfa. Roedd dwy yn clên sylweddol yn cysylltu'r chwarel â'i rheilffordd ac yn cludo blociau amrwd i'w melin slabiau. Daeth prif gyfnod gweithredol y chwarel i ben erbyn 1881. Rheilffyrdd oedd yn cysylltu'r chwareli a'r môr ym Mhorthmadog. Mae'r systemau oedd yn gwasanaethu'r ddwy chwarel yn dangos dulliau adeiladu tra gwahanol. Adeiladwyd rheilffordd chwarel Gorseddau, oedd yn dair ar ddeg cilomedr o hyd ac yn cael ei yrru gan geffylau a disgyrchiant rhwng 1854 a 1857, a hynny i safon uchel iawn gan beirianwyr oedd â gyrfaoedd rhyngwladol nodedig. Aeth yr enwocaf ohonynt, James Brynlees, yn ei flaen i adeiladu rheilffordd Sao Paulo ym Mrasil, a bu'n gweithio ar reilffyrdd yn Uruguay, Venezuela a Ffrainc. I'r gwrthwyneb, cafodd y rheilffordd ar gyfer chwarel bwlch y ddwy elor, oedd yn ail-ddefnyddio hen lein gorseddau ar gyfer eu rhan is, ei chodi ym 1875 gan gontractwr lleol, i safon mwy sylfaenol o lawer. Mae gweddillion ac olion trawstiau'r trac yn dal i fod yn weladwy mewn mannau ar hyd y ddwy reilffordd. Roedd y system gyfan yn segur erbyn y 1890au cynnar. Roedd gan y ddwy chwarel felinau slabiau wedi'u gyrru â dŵr. Mae melin deirllawr yn Isepandu a wasanaethau chwarel gorseddau yn strwythur crand a phensaernïol uchelgeisiol, ac mae'n annhebyg iawn i'r mwyafrif o felinau llechi. Mae ei hadfail yn drawiadol, ac yn ymdebygu i gadeirlan o fewn tirwedd heddiw. Y gred yw ei bod yn seiliedig ar weithdy rheilffordd neu ffowndri. Ymddengys mae ychydig o ystyriaeth a roddodd James Brynlees, ei dylunydd, i sut y byddai'r streuthur yn gweithredu, a chafodd contractwyr lleol eu gadael i ddatrys y mater o gyfer paru'r adeilad. Roedd llethr ar dro yn cludo blociau i mewn a'r cynnyrch gorffenedig i ffwrdd o'r felin, gan gysylltu â rheilffordd gorseddau. Roedd y felin yn weithredol rhwng 1857 a 1866. Ar ôl i'r felin gael ei gadael, cafodd ei defnyddio fel neuadd gymunedol, ond aeth yn adfail yn y 1960au cynnar. Mewn cyferbyniad llwyr, mae melin bwlch y ddwy elor yn adeilad unllawr ac yn fwy ymarferol o lawer ar gyfer y gwaith o symud a phrosesu blociau mawr o garreg. Cafodd ei hadeiladu ym 1864. ac mae'n dangos cyfnewid technegau a chwarel y Penrhyn, lle y byw dylunwyr John Francis, rheolwr y Penrhyn, a'i fab, hefyd ailfodelu melin slabiau Felin Fawr. Roedd ei chyflenwad dŵr yn cael ei gludo mewn cefn pren ar res y bileri carreg. Roedd llety weithwyr yn nodwedd hanfodol o ystyried lleoliadau mynyddig anghysbell y chwareli. Mae barics yn y ddwy chwarel. Mae gan gorseddau farics deulawr wrth droed y chwarel. Rhes o fythynnod unllawr gyda thair ystafell ym mhob un yw'r barics yn chwarel bwlch y ddwy elor. Gan amlaf, roedd y barics yn cynnig llety gorlawn, budr ac anghyfforddus. Mae'n ddigon i'ch sobri wrth ystyried y bu'r pedwar bwthyn yn chwarel bwlch y ddwy elor yn loches i fwyafrif eu gweithlu, sef oddeutu 200 o ddynion ar anterth y gwaith. Mae'n bosib mai'r nodwedd anheddol mwyaf rhyfeddol yw Treforys, a leolir gilomedr i'r gorllewin o Chwarel Gorseddau. Fe'i hadeiladwyd rhwng 1857 a 1858 fel pentref cwmni i'r chwarelwyr a'u teuluoedd. Roedd yn cynnwys deunaw pâr o fythynnod dwy ystafell, wedi eu trefnu yn dair stryd. Mae'n bur amlwg i'r pentref gael ei gynllunio mewn swyddfa, gan ei fod wedi ei osod gyda phrin unrhyw ystyriaeth i'r dirwedd arw, corsiog ac anwastad. Mae'n rhaid ei fod yn lle heriol i fyw, a bu achosion o'r frech wen yno ym 1859. Cafodd ei adael yn wag pan gaeodd chwarel gorseddau rai blynyddoedd yn ddiweddarach. Roedd byrhoedledd y chwareli yn golygu mai ychydig o effaith a gafodd y diwydiant ar y dirwedd amaethyddol. Mae gan ffermwyr lleol ddiddordeb a balchder yn y dreftadaeth ddiwydiannol y mae eu nodweddion bellach yn rhan o'r tir maent yn gyfalu amdano. Mae Glyn Williams yn ffermio yng Nghwm Ystradllyn, ac mae'n teimlo'n warchodol iawn ynghylch nodweddion chwarelyddol gorseddau sydd wedi eu lleoli yno. Ac os o'n i'n mynd yn ffyrnig iawn sy'n gweld rhywun wneud niwad yn nhw de. Mae o'n... Mae'n hollol, da chi, da chi wedi tyfu fyny hefo nhw. A dyna chi rhyw afal yn yno, ac o lwan, mae Alan ar ei fath i, mae genedlaeth ar, ar nôl i'n eto o'n... Chi, da chi eisiau gwaetha ddro hyn de. Erbyn heddiw, mae Ynys y Pandy dan warchodaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r awdurdod yn cychwyn ar brosiect fydd yn helpu gyda chadwraeth y safle hwn a safleoedd chwarelyddol eraill yn yr ardal, ac i gynnig cyfleoedd gwell i bobl ddysgu am, deall a mwynhau'r dreftadaeth. Mae yna gyfle rhagorol i wella cysylltedd rhwng y safleoedd, trwy wella cyflwr y rhwydwaith eang bresennol o lwybrau troed. Mae preswylwyr lleol yn rhannu diddordeb angerddol yn y safleoedd. Nod Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw helpu i wireddu uchelgais preswylwyr lleol i wella dreftadaeth, mynediad a dehongli, tra'n mynd i'r afael â materion megis rheoli traffig a niferoedd ymwelwyr cynaliadwy yr un pryd. Mae'r olion yn tystio i weledigaeth ddiwydiannol allanol a orfodwyd ar dirwedd amaethyddol, ond na chafodd ond ychydig o effaith barhaol ar ei chymuned. Yn hyn o beth, mae'n dra anhebyg i'r ardaloedd chwarelyddol mwyaf cynhyrchiol, lle cafodd y dirwedd a'r gymdeithas eu trawsnewid gan eu cyfarfyddiad a chyfalafiaeth ddiwydiannol. Mae'r nodweddion chwarelyddol bellach yn gyfareddol yn eu cyflwr o ffosileiddiad, wedi eu cadw'n dda ac yn hygyrch, o fewn tirwedd amaethyddol Cwm Tecaf y Cymoedd, Chwedl Eifion Wyn.